Tinkoigwa buya buna nche bono mokwa, kora ng'a omosubati oito esimatiang'i ore very vocal, nko bare distant gose nkorware ororo. Tari buya. Bono goika totware econversation buna abagusii igoro y'omosubati oyo. First of all, toinyore ng'a nkoboria are ekerogo kia obo-women rep Kisii County. Eki nakio atebete are tokoboria. Now, Nairobi tare konyara because Millicent Omanga nare a bit strong, naende nore Nairobi already. Bono omosubati oyo ekero acha, akaba na matiang'i akagenderera gokora siasa yaye, of late ntoramorora na matiang'i, Tari gokwana biogo y'amatiang'i, mpaka bono buna asete gokwana amang'ana amatiang'i ekero ose ore akorete ki? Arenge goacha ake matiang'i. Abagusii baminto, mosubati oyuo egento nkere otobwate ko agree naende, nare very emotional. Kero akomake chidecisions chiaye nabo okora ng'a mosubati oyo emotions chikomodrive mono. Kero akogenda, nonye bunga akore ebinto riria arenge ororo, abanto mbaroo baroche ebinto are gokora koyaka chirangi gochia na gochia.

Because of her emotions nabo akoba guided. Matiang'i amotebi this is how you do it. Agende ase onye onke amogaide gochia na gochia. Mono mono onye onke oyobera ase siasa amogaide amotebi ng'a orue obominto. Onye gotagete gokonyeka siasa eye kaba iga na iga na iga. Kwana iga na iga na iga. Kaba noyo noyo noyo. Stick to this one and that. Eki negento kiamana sana. Igo nabo akoba guided. Abese matiang'i nabo agokonya. Ebinto mbirabwate matiang'i aganeti. Naki ntaete mbere ase evidio y'embarwoki mbiribio ebi, lakini ntarakora boigo onye na ritang'ani okorora vidio yane mokwa times ere chingaki chia gosubscribe. Naende ngobatebi inde botambe ng'a ng'akire simi mwansemi mwantebe mana naki are ground. Eki naki gekogera naka chividio chire informed iga omonto agochitema goencounter osinywe iga onyore ng'a very factual. Ase ogwancha kwaino ira chingaki chiaino ng'a inform. Number one, matiang'i nang'anete character ya Gloria Oruba, omonto ogokwana rioka. Eyio nere esisiasa, naye bosa aria okwana ochi gocorrect baadaye, naganeti omonto ogokwana enchera buna eria omosubati. Onyore kera omonto onga matiang'i okirete, omotoereru, ogopima ebinto, no! Naro otakeire ogokumera ose ore omotebi ose ore onche na ebarimu.

Abanto abwo tari kobatuguta, akobareta ang'e. Tokonyora monto ore hundred percent complete gochia ase eside yago. Eki naki kigokonya Ruto. Ruto karorire nabo okomokonya gento gete, tari gotiga, akogwo ka mbaya, mbaya. Nobobe buna orabe. Gekora atachi goshare naye kera egento, ngese ere akogani oche omokore gento gete, mokore nao it's over. Matiang'i needs to do that. Number two, omosubati oyo she can talk. Nabo agokwana kabisa, nabo agokwana. Ogokwana koria tari basubati bange babwate. Janet Ong'ina takonyara. Omonto oranyare kidogo nare chichae. Lakini bono mosubati oyo onde nabo omogusie amonyire Kenya engima. Igo bono obuya mboro oo akorete on board ase ogotwara omonwa oria bw'ogokwana. Ruto tokomonyara ase amang'ana oyo ogokwana. Noganeti abanto buna aba banya komotukoria kabisa bamoirani inse. Ngoika ere akorama amatiang'i narora, akorama amatiang'i amang'ana gete ayio. Kera akomorama, Gloria Orobbo nase akamotebia ng'a amang'ana y'abasubati ogokwanera. Tiga tiga intwe gokwana, which means ng'a nabwate ebinto gete arakerwe torimo aramerute ense. Nare kobatebia ng'a ogokwana okoria na okw'amano, na komatiangia eganete ase etimu yaye. Egento kende na eke, mosubati oyo nabwate oboremo, abanto abange isiko ambare bwa dress William Ruto, namache aye tarase gocha omo address lakini okonyora ng'a Gloria Oromba agokwana egekoba kebe. Eki nakio tokogania buna abagusii, eki nakio tokogania botambe ekero ebinto ebi bigokorwa igaa. Ntoganetie ase siasa omonto ore omoremo. Oboremo obwo onde toyobwate mosubati gusii igaa. Tiga totebanie ekemanene. Oyogotebia ase ore Edon, onde taiyo narorire so far. Igo omonto tobwate na oyomo bieka, Gloria Orwoba. Nonya tari igo, omosubati oyio naigete agatebia ase okenyurure ng'a onye gotagete. Koira ekerogo eke gia Jubilii, inchu bono iga tokonya matiang'i, tari oganye gochia motwe o Aali, omogochi gocha ase matiang'i. Omosubati oyio ase ekenyoro ninche nkore evidio yaye, na ere obeire somehow deceiving. Lakini the fact remains ng'a ki? Glory ore oba nere okomotebia tekemaene. Abanto aye bakirete, baroche ng'a esi esiokenyori nabo akoba ewomen rep. Lakini efact nere ng'a, esiokenyori, nagaantu gocha Jubilii, amanye gochia koba owomen rep. Omonto oramobeke omorero ache, nomonto okorokwa ng'a Gloria orwa oba. Igo bono girorere obe na baptism courage etakeire ase siasa. Nare kogania matiang'i are kobeka kera gento kando amobeke ang'e. Gento kende neke, mosubati oyio nabo akoba nachande. Nase akangotebi ng'a nabo akoegeria buna akore ebinto gochia na gochia. Monto buna oyio ogo deal nere ndaisi. Aye okomotebi iga akanya. Kogocha kora iga na iga, inche mapema tokore ebi iga na iga. Konyara buna ache omonto, ekero na omonyesisi ase emiaka etano eye arenetwe, akomora rende ng'a ase njuzi twamanya emiaka eye bono korwa twenty twenty two. Naki nakoboria ng'a yang'a yakonyarekana, gloria orwo oba, aike asegete ng'a nabo akoba nurtured. akore ebinto enchera gete iga, emotions more especially inche ibaase komoa overcome erabe buya sana. Timaeti naki moroche abagusii bande ase more, lakini nabo mogoteba chingaki chiaino ase mokoa times mongeresa naki Abel mokoa, mosubati one omobe gose nomuya gose nabo agokonya gose tagokonya. Eye ne opinion yane aro. Ase comment section togokera chingaki goshare na inche, eye tiga mbakere mbuya mono, ekingochaka chividio echi goakana arenge